Guhdarê me ji bo gom bêtir behsa romana ku bi navê Zavêl ez Ermenî me û helwestên ê ku nivîskar ji xwe Ezîz xem civîn ku nivîsandiye û projeyên wî ku anha bi me re yê ji Elmanyayê tevlî me dibe siba te bi xêr be. Sipa te jî bi xêr be. Silav û rêzê min ji bo we û ji bo guhdarvanên we. Silav ji bo te jî rêz ezîz eger em bên ji pirsa helbestê û romanê dest pê bikin tu xwediyê projeyeke dirêj bi salan dê helbestê de çi hişt tu berê xwe bidi romanê zêro di sala du hezar û nozdan de û îro romana Zabê lez ermenî me. Zor spas ji bo pirsê. Gava ku mirov helbestê ji biçûkaniya xwe binivîsîn û heta mirov mezin dibe û ezmûneyek dûr û dirêj ji helbestê divê gava ku mirov berê xwe bide beşekî din ji wêjeyê di nerîna min de dirist e. Çimkî helbest herdem bê nîvsandin dibe Miro têkeve dûbarekirinê. Ji bo miro xwe parêz ji wê dûbarekirina hanê û çend pirtûkên helbesta giha dor heşt pirtûkan belav kiriye û gelek helbest bi deng jî hatine belavkirin. Min xwest ku ez karibim tiştekî din pêşkêş bikim ji miletê xwe re ji zimanê Kurdî re û ji ber vê jî min romana Zêro sala di hezar û nozdeh de Me belav kir be lê ew min di hezar û duwazdeh bi dawî kiribû hîn ez di wê hingê li Hesekê bûm û romana din Zabêl ez Ermenî me di hezar û bîst û çar a min belav kir. Zabêl ez Ermenî me ramana wê ji ku hat kêlîk li cem nivîskar gelo heye destpêka ramana berhemeke wêjeyî yan çirûska wê Ez pirsa wê kêlîkê bi xwe dikim, wê çirûskê. Ji berê dijî û herdem jî hizra min mirovînî bêtir serdest did hizra min de. Ez bêtir bi hizrê xwe, bi helbestê xwe jî û bi nivîsandinên xwe dijî mijara mirovînî pir li ba min giring e û biratiya me bi Ermeniyar re her ji biçûkanî de hîn balê min Ermenî hebûn ew ê hingahanê ji zimanê wan ê Kurdî jî pir paqij bû. Min jî Sûde ji zimanê wan xwe jî digirt. Ji ber ku em zarok bûn zimanê erebî bandor li me kiribû. Lê hin kesên di hebûn zimanê wan hîn zelal û paqij bû. Wê Hizra Zabêl ez ermenî me xwe Hevalê min î hunermend Brahîm Kêvo. Ew kesekî ermenî ye. Ez wîna wek bira ne. Em di hezar û nozdeh gava ku me zêro belav kir ew înan nizanîbû lê min jêr daneyek şand min jêr got me hinekî li ser te di vê romanê de nivîsandî ser xetina kalkê te. Ew ê hingê ji mir got, telefon ê xwe dûr daxivîn, ji mir got ku tu çîrokek al kêm bibî zi tê pirtûka ser çêbike. Wilo li bala min kişand, min got dikare hin ji wan çîrokana ji mir bi dengê xwe bişîne û ciwamêr ji mir şand, min lê gudarî kir çend çîrok min dît ku bi rastî ez karim Xizmetekê ez wek rajeyekê ji miletê ermenî re bikim, xizmetekê ez dîrokî ez dixwazim tiştekî wisa belav bikim û bi wê şandina hanê me fireh kir û min baş min li ser xwend û xwendinek pir bû lêkolîn û telîfon. Ncu Amêrê din jî alîkariyan bi kirin ji ber kesayetiya serkîsekê vû bi destê kurdan xwedî bûbû di malbatekê de ew jî kurdên me îzdî bûn lê ew rizgar kirin kurdekî me misilman bûn yanî ev kesayetiya hanê jî hişt ku wilo tiştekî di hundirê min de wilo bilind biaferîn û ez karibim romanekê wisa jî ji miletê xwe re û ji miletê ermenî re diyar bikin. Eger em herin wilo behsa naverokayê bikin, roman çi dixwaz bibêje yanî bi kesên ku wî dixwînin nameya wê çi a romanî bi xwe? Nameya wê mirovînî ye. Ew cînosayd ew qirkirina ku hat bi serê miletê ermenî de heta niha wek dibêjin Gelekî bandora xwe kiriye û di wijdanê mirovîniyê de bi yanî sed û deh pazdeh sal çêbû ew êşa hanê ji bîr nebûye miletek qir bûye. Naveroka wê di serkîsê kêvo zarokekî ermenî kurdek wîna di kavlekî didibîne û kavlê gundê wan e. Hemî xelkî hatine kuştin, ê sirgûn bûn, ê hatine avêtin ji gund. Ew kesaya wî zarokê hanê dixe himêza xwe dilî pê vidimîne, wî zarokê hanê rizgar dike, di rê de dikeve kemînekê û ew kemîna Osmaniya bû, tê kuştin ew kesaya. Ew kes ew zarok rizgar kir û ew hat kuştin. Kurdek bû. Ev ê. Ew zarokê hanê digê karwanekî û jêr bêjin xwe bigihîn karwan ey me zî bimirim yanî ez nema karim te tiştekî ji te re bikim. Ew zarokê hanê xwe digihîne karwan û wî karwanê hanê re digê heta nêzîkî wêran şarê û li wêran şarê diçe gundekî navê Qoriyê ye û li wê dikê malbata Xelifê Şelaş ji kurdên me Êzidî ye. Ew wî zarokê hanê xwedî dikin û mezin dikin. Qîzek ermenî ji jêr tînin û malbatek çê dibe. Ji wê malbatê jî bi deha malbat ana çê bûne. Bele. Ev roman li ku hat çapkirin em hinkî behsa ca çapkirinê bikin. Tu çi dibînî wek nivîska rewşa çapkirina a pirtûkan li gor nerîna te û projeya te? Tu çawa dibîne? Çapkirina pirtûkan ji nivîskar re hin hene ji war tê çapkirin hin nikarin çap bikin bi zehmetî çap dikin çapkirin bi xwe ne li berhem digerin parçeyên çapkirin Cureyek jî bazirganî ye, cureyek jî naskirin e, cureyek jî partîtî ye, nizanim çawa. Min xwe dixwest ez vê romanê li Rojavayê Kurdistanê çap bikim. Min dixwest li Qamişlo bi yan li Kobanê bi yan li cihê ku em kar çap bikin Qamişlo wana. Lê çê nebû, bi rastî gelek pere xwestin. Lê gelek pere xwestin, min bi qasî ew wan pere hanê, ez nikarim wê pirtûkê ne derxim û ne bigihînim xwendevanan. Rebo min got ez ê li Bakurê Kurdistanê li Wanê ji ber qehremanê romana min ji gundekî ê Wanê yê. Min dixwest li wê tê çap bijî. Min bi sîtavê re me têkilî kir. Me hezar dane me çak kir û xwe bi perayên ne nûbiyê pere bes ne wek ê rojava bû ê rojava gelekî buha bû û min ew pênc sid pertûk min jêr gotê ji mir bigîn Ewropa û ew jî yanî zanc xest kelife Gelekî buha yê ke parhilgir û şeqn û ev tiştê wisa. Min di sid ji we şanxanê re hişt û min sed û pêncî şand Başûrê Kurdistanê û min sed û pêncî şand Rojavayê Kurdistanê. Yanî para me jî tê de hebû. Belê rast e. Kesê kesê ku bixwaze vê pirtûkê bi dest bixîn wê li ku hebî yanî û yan neman xelas sed û pêncî nisxe bûne te got. Sed û pêncî bû du aheng li ser çêbûn yek jê li Hesekê û yek jê li Qamişlo. Yek jê herek pê çêkir spasê wan jî dikim û a din Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriyê li Hesekê çêkirin. Me deh pirtûk jî şandin Kobaniyê. Min xwest ez bigihînim zanîngeha Kobaniyê û ez bigihînim xwendevanên wê. û Mûsa kir û li başûrê Kurdistanê hinek mane hîn ez dixwazim em zekirinê lûtkê ez bi xwe çêkim. Yanî eger em bên behsa e, rewşa çapkirinê bikin û ew nivîskarê gog e, ne di partiyekê de bê e, rewşa wî aborî nezêde nikar çap bike li devera me. Zehmetî pirin. Belê ev rastiyek e ve ya mixabin jî gelek berhemên hêja û baş hene. Giring in ku bên çapkirin. Dibe xwendevan biborî nivîskarê wê na nikare bi çap bike û berhema wî na ji bo wêjeya kurdî giring e û baş e û wê

Mixabin ser wan wil û zehmet dibe. Di dawiyê de çi çi berhemên tey nû wê hebin? Yan tiştek heye di projeya te de? Xwedê pertûkeya di pertûk li ber destê min in. Ez ê hewl didim di sala du hezar û bîst û çar dayayê de Ez amade bikim ji bo çapkirinê. Yek jî evînî û bîrhatinên çivîkan ew jî li ser bajarê min Hesekê yê û li derdora wê û tiştên minî biçûka nîne û çîrokê cîranan û tu zan tiştê ê wilo xweşî ji vî bajarê hanê bajarê Hesekê keskî li ser nenivîsandiye dixwazim ser bajarê xwe binivîsînim. Pirtûkek di destê min de yê roman ew jî navê ye Nazye Muller. Ew jî sala du hezar û duwazdeh de nivîsandibû bes min berdewam nekiriye. Min bi nêvî kiriye ez dixwazim ez wê jî berdewam bikim. Xêr Ustamet em jî vê ya hêvî dikin. Alîkarî bi nivîskara jî bê kirin ji bo çapkirinê û ji bo her tiştê yanî got gerekî wan e ji bo ku em bêtir asta nivîsê jî mestir bibe û bilindtir bibe em bibînin li devera xwe û wê wilo asta xwendinê jî bêhtir bibe. Gelek spas ji bo te û tevlîbûna te ji xwe nivîskar Ezîz Xemcivîn ew be min re bû ji Elmanyayê saet xweş. Zor spas ji bo we jî û ji bo guhdarvanên we. Serçavan.